Simannaa hin dhufne. Ani simannaa ishee Amiinii fi kottu naa godhiillee numa jirti kanuma jirtu wajjiniin anatu silaa nama waamee affeeree sheekat dhufeeti kottaa naa simadhaa jechuu qopheessaan ana ture malee waamamaan narra hin turre. Eh, Kanuma wajjiniin immoo yeroo waamamu silaa waamaa ta'ee

Dandaha da inni kan saati tan qabu nama kana bare azame gubu jannata hin dhabu michuun saa wallahi astaghfirullah alazim lillahi Kodeessa maaliif taata gowwa karaa guddaa deeftee maama sita gowwa jahannama keessaa toon kan dhuguwwa haaliqa kee malee maatirraa si dhowwa

Abbaa keenya abbaa nashiidaadhaa haa nashiidaa odoo isan dura hin turre jechuu ni dandeenya kallattii kanatti akka haaraya baqeessee karaa nuu baqeessee raayyaa abbaa maccaa adrubu laka tahiyyaa Allahu Akbar. Salaamtaa waraanaati. Wata keessummaan nagarraan naagee alaabsaatii jarraan deebi'ee ammallee kabajamoo bara yaabbaa mechaa. Akkana inshaallah sagantaan keenya gaatti fuftii jiran warri boodaa sheekh Mikaa'il Hussein warra sheekha keenya kana gadii tanatti hogguta akka akka bulukeetaa tahaadhaa gaafa rakkoo keessa jiru hogguta akka akka sibiilaa tahaadhaa. Hoggu takka dhagarree akka qorqorroo tahaadhaa sheeka gubbaa fi jalaa utubaa turree asiis sheekni akka taataniif abdiin qaba dargaggoon asii akkasii wajjin turre sheeka nu gama nangina dhufte akka dura dabraadhaa gama nangina dhufte akkana dura dabraa yoo kaara deebiisees yaa jechaadhaati wajjin turre sheeka keenyaa walaloodhaan maaliin maaliin inshaallaa

Khayrii na dubbifte hamtuurraan eenyu ifii fayyadamee ummata fayyadu. Inshaallah wanni feene guddaan sagantaa irraa kanaa irratti hirmaannee jirra. Sheekha keenya sagantaa kana bareechuuf harkamnee jirra. Waa hedduu qopheeffannee turreesi. Akka qopheeffanne nuti hundi bakka takkatti asii hamamuun waan biraatiif osoo hin taane sagantaa kana isin dura dheeratte akka hin banneef Yoo rabbi jeete sheekha keenya as jiru bakka ishee inni jiru dhunsuus hin hanqannu yeroo hundaa'u bakka inni jiru dhabamuus hin dandeenyu. Inshaallah yoo rabbi jeete sagantaa babal'oo sheekhaa isin qopheessitan sagantaalee daawaa gurguddoo isin qopheessee irra dhufnee nashiidaa keenyaan walaloo keenyaan

Duraan dursee salaamtaa islaamaa, salaamtaa warra jannataa, salaamtaa warra dirree dhawaadhaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Baga Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gaa asiin nu gahe sagantaa gaa gabaabduudha hedduu irratti irratti hirmaachuu keenya isin himuu keenya.

Daddachi baanan gaaddisaa jala teenyaanii in arkee mi'aa ilmi ishee abiin irraa barattee in arkee dhageeffatteetti in arkee koottaa irraa qaraa koottaa irraa baradhaa namni dubbii too shakkee. Akkasi gaa inshallah sagantaa gaa jirra jechuu keenya inshallah gaa arra gaa numaatu sheekha keenya qubsiisuuf dhufe sagantaan balloon ta'e isin qopheessitanii nu affeertan irratti argamu godhaaf inshallah ammuma waada isin seenna gama kiyya wassalaam. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ani obboleeyyan kiyyaa gammachuun wal duraa duubaan natti heddummaatteetiin ka himadhu keessaa wallaale takka bichaa dubbadheetiin nashiidaan leenjoo ofirraa xumura inshaallah duraan dursee ummata warra hadaamaa magaalaa hadaamaa tana keessuma dabraa turre kun finfinnee deemaa kun dirri dhawaa deemaa magaalaan tun osoo walakkaa biyyaa qarreetti qabamtee jirti rabbiin keenya fadlii isaatiin rahmata isaatiin aalimmarree fi himan du'aata jajjabaa kana hunda Keessaahuu urjii du'aata sheeka keenya jaalatamaa fi kabajamaa kan nuti ija if duraa dhabuu hin dandeenye Rabbiin sababaa da'awaatiin kaasee as fide diizaana da'awaa haaraya jalqabuudha. Diizaan sheeyni keenya namni horiin godaana sheeyni keenya da'awaa islaamaatiin godaana jechuudha. Diizaana da'awaa haarayatti haarayatti magaalaa seentara Oromiyaa magaalaa Adaamaarraa akka bakka hunda dhaqqabutti achittin gala je'ee da'awaa Islaamaatiin biyya tana galuu isaatiif isin qeebaltii akkanaa godhuu isaatiif galanni Rabbii nu hunda uumeef haa ta'uun je'a. Ka itti aantu nashiidaan je'u wandarra deebina nashiidaan tiyya isin bira jirti wanni hin je'u Adaamaatti yeroo lammaffaatiif yan waltajjii dhufuun takka gaafa ahbaashni yuunivarsiitiitti waliin nu ga'e. Ustaaza keenya doktora keenya Sheekh Hajji gaafa san waa hogguu haasawan pirezidaantiin biyya san bulchu ka gartee maqaa islaamaatiin taa'u naantee wahaabiyyooti nun jedhu. Dhageessanii nutti dhufee wahaabota goojjoon isin ijaaramtee jirti ni seentanii qophaawaa nun jedhu. Har'aan tana sheeyni keenya sheekh hajjiin alhamdulillah rabbiin mataa ol nu qabachiise mataa lafatti gadi nu deebiseen. Wanni rabbii kiyyarraa galatoonfadhu ka gideen dubbadhu ijji tiyya imimmoytu takka tana gammachuu bakkanatti dabre rabbana yaa rabbal baraaya hin barbaannu ilmiiriya allimna min ilmil hidaaya beektotiin keenya haa ulfaatan Warri diin baranii barsiisan diin baruuf biyyan beeyne dhaqan dheebotaan diin kanaaf dheedayan gariin baala mukaa faa nyaatan akkasiin diina siin dhuugayan akkasiin diina siin dhuugayan dabarsaan jireenyaa hadhaayaa allimnaa minal hidayaa sheekotiin diiniif buusan bu'aa Kun dullooman kun deeman du'aa saamatee eenyu irraa qara'a bakka isaanii eenyuun nu bu'a waa baruun nutti taate ba'a yaa ijoollee muslimaa olkaa karaa jaayaa ilmii horiyaa.

Garii ni gaggabaabata malee namni gara irra guddaa beekta. Sinna wa ilman. Obboleeyyan keenya maashaa Allah sagantaa akkana fakkaattu arguu biyyaa hedduun gammadaa ammoo sheeka isinis keenyumaa sheekni keenya hunda duraanis akka dirree dhawaatti yookaan akka baha Oromiyaatti sheeka dhaqu akkuma sheek Jamaarree Bujaan hedduu qalbii na cabdu wallaan. Haa ta'u garuu achitti isdiin barsiisan daawa godhan asitti isdiin barsiisan daawa godhan hujii isaanii bakka hundattuu takkuma halkan edaa nama isaan irraa baratu hoggaan argu rifaatuun duraan qabu san dhiiseetiin sheeynii bagaa si galan jee gammade allahu akbar warra irraa baratee fayyadamu rabbi isin haa taasisu isin jechumaa fi sheeka silaawa fudhattanii qajeeloo nuu jabeessa wanni isaaniin jabeessitan guddoon irraa barachuudha ilmi isaanii tan irraa dhaala hambisaa isinin jechuma Wani nuti barbaannu yoo jiraatte sheeka simachuuf as hin dhufne nuti sheeka isinii kadhinee jala dhufne jabeeyfadhaa irraa baradhaa wanni guddoon isaan isin irraa barbaadanii fi isaan ittiin isin gammachiiftan akkan ilmii isaanii tana irraa hambiftanii dhaloota dhaalchisu ni dhaalchiftanii kabajaan malanii kabajaa ikhwaanii hin tuffatamina isaan tuffattanii abbaa fedhe caalan barattu

Jecha nabii namaa dhaalchisuuf jettanii haadhaa abbaa keessan biraa fagaattanii biyya hin beekne keessa olii gad yaatanii argatte nyaattanii hidhamnaan jalleettanii waan nyaattan waan dhabnee osuma qabdanii warri keessan manaa kan addaar nyaatanii isaan biratti akka kan hin beelooyinii diiniif jecha biraa adeemtan lakkiftanii galmeen siif haa galtuu takkas hin dhibinii

Bararri irraamaa dhiisaa yoo jiraanne dukkana guyyaani halkanii fi ubaa maal jedhee himanii halkaniitu ifaa biyya isaan jiranii guyyaan faamaa dayyaa maal jedhee himanii raamataaf ni qabdi biyyi isaan jiranii isin uumee laalaa laalaa ni garatanii biyya ni qabduu fi ammas biyya taanii ol cinatti laalaa waliin fakkaatanii ifa guyyaatii fi dukkana halkanii ubaa ibsuu inni

waan tokkitti komittiin dhaammadha salaata duraa dhimma majliisaa ilaallatee majlisnii akka kaleessaa se'iitii kottuu narra jedhuu jette jedhan qoraattiin sokorruu sagaleen hin duune mee mee gara tokko sagalii tokko gannaa taa'u giisa dhaamsa gabaabtu takkan qaba dhiifamaa wajjiniin akka kaleessaa seeyitiin irra deemu jette jedhan qoraattiin sokorruu qoraattiin sokorruu ganama ni rafti guyyaa yeroo suurii kana xiqishuu ol kakaati akka sila ganamaa seeyimeen irra jedhu jette jedhan saa abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsa dhaamsin gabaabduun dhaammachuu barbaadu buhurii dura osoo azaaniin hin ba'in dhimma majliisaa naannoo oromiyaa keenyaa akkasinitti ilaalaa jirtanu kana caalaa hojii hojjetaa jira. Hojiin gurguddaan isaa lafa kaleessa isin itti beektanu miti kan inni jiru. Lafaarra isin itti beekuu qabdanu kan inni jiru waan ta'eef jecha waa'ee miseensummaa isaa jecha gabaabduu tokko waggaa sagal dura hajjii dhaquudhaa jireetan miseensan isinii ta'aa Isaanuma sanaafu Rabbi isinitti haa agarsiisu. Isaanuma sanaafu miseensan isinii ta'aa jedheen dhaqee ulaatti dhadha'e. Jennaan tokko keessaa garaa naa laafee miseensa na godhate. Miseensa na godhatee mattaawqee atti gad waraqaa eenyummaa naa laannaan waraqaa eenyummaa sana hajjii dhaquun hin danda'amu ture gaafa sana labsii baate quba qabdanii. Waraqaa eenyummaa sana fudhadhee dhufee hajjii dhaquudhaa jennaan akkamitti raayyaa abbaa mancaatiin miseensa majlisaa gootanii waraqaa eenyummaa kennitaniif jedhamee asirraa bilbilamee deeninnatiin dhufee na qabee rabbi isinitti agarsiisu har'an dubbata akka takkaa illee dubbadhee hin beeku waa meeqa mudadhe har'a immoo bakka gaafa san bakka miseensummaa hin taane jirra har'a immoo bakka miseensummaa taanu jirra mee takbiiraan annaa mirkaneessitu Itti naa dabalaa bakka kana mee mee. Witrii jaallatamti takbiiraa kana mee sadi naa godhaa. Faataa galatoomaa saabbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsa jechuu kan amma kana ergaa isinitti dabarfadhee Adaamaatti shee Amiin Ibroo ganda jijjiirratan malee simatamuu fi bookaan biyya biraan dhayne. bayya isaani dhufan, ganda isaani dhufan, ahli isaani jiddu dhufan, maati jiddu dhufan, hidda jiddu dhufan kana hoo maalin naa mirkaneesitan? Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.